Reit, helo, yn enw i'w gwion ifan, a mae dyfu'r pleser nawr o weid bod fi'n cael cwmni Holly, Gwenllian a Heledd o Adwaith. Maen nhw newydd ddod off y llwyfan, di chwarae set weddol ardderchog, mae rhaid gweud. Merched, sy'n chi'n teimlo ar ôl bod ar y llwyfan? Ie, yeah, ni'n hapus iawn.
Um, yeah, nath ni really joio. Really good gig. Yeah, very nice, wholesome. Nice i gweld pobl yn canu i uh, cyneuon ni, so yeah, very wholesome. So cyntaf chi'n tafod?
Na. Na, ni bod cwbl wyth yn awr. Mm.

Ma' wnna jyst 'di bod yn mental. Yym ie ma' jyst rili neis a ie ma' pawb yn lico'r cân a ma' 'di bod yn Radio Six a Radio One a Ie. ie ma' jyst yn bach yn mental. Na wrth o'n i weud ma' ma'r ma'r sylw chi 'di ca'l ar yr ochor Sysneg o bethe ma'n ma'n anghredadwy rili 'c'os dyw e ddim rili'n digwydd yn amal iawn a sai mo shwd ff- ffordd i fi eirio'r cwestiwn hyn ond pa mor bwysig a pa mor allweddol ma' t'mo' rhywun fel Adam Walton mae e'n bwysig iawn i chi ma' rhaid o ran hybu beth 'ych chi'n creu. Na mae definitely on' mae fe 'di bod yn chwara ni fel ma' fe 'di bod yn chwara eto fel pob show a nage a ers fe do' mas so ma' hwnna'n itha amazing sai'n credu bo' hwnna'n rili digwydd ar show e. Ie. Yym so ie. Ie mae'n rili cefnogol. A i fi chi lawr yn yr history books nawr o ran Dim sbel nôl, o'n i fyna yn scroll trwy Twitter, pwy ddoth lan ar Tim's Twitter listening party fi, oedd yn album Melin, o'n i'n meddwl, waw, hwnna'n insane. Sio, sio nath hwnna ddigwydd? Um, so, nath e clywed ni ar Radio 6, nath e tweeto bod yn lygo'r can. So nes i DM o fe, o'n i'n fel, oh, diolch, you know, we'd love to send you a vinyl. um, a dde fel, oh, ti'n mwyn neud fel Tim's listening party um, am y ddau album, so falle bydd hi'n dod lan, falle, I'm hoping. Hoping. Um, yeah, wedyn nath ni wneud... Uh, mae fi wedi bod yn amazing, actually. Um, wedi bod yn rili really o'r album. A, yeah, so... Mae'n crazy, crazy, crazy, crazy. A siarad am yr album newydd, Bato Mato, falle bod fi just yn very confused fan. Beth yn union mae Bato Mato yn feddwl?
So, athyn ni i Siberia um, yn 2020?
Yeah. Two years ago?
Yeah, just cyn lockdown. Um, a yeah, ni'n chwarae mas yn gwyl mas yn Siberia. A tour guide ni, enw fi oedd Martin Martin. A mae'r album wedi cael ei cael ei ysbrydoli gan y trip na, so ni'n meddwl bod e'n very fitting. Mae'n teimlo fel bod chi wedi cymeryd rhyw fath o trywydd creadigol gwahanol ar yr album hyn. I chi wedi bod yn cydweithio gyda pobl gwahanol yn yr, ar yr album hyn? Um, dim really, just ti bod yn cydweithio ar y staff am That was it really. Fel, o'n i wedi gweithio ar y Gethin Pearson am eto hefyd. Ond ie, yeah, o'n i jyst wedi cymryd yr un route really yn, yn, yn term o production a recordo. Yeah. yeah.
A mae'r album launch yn digwydd yng Nghlwb Ifor Bach ar y cynta. I've got my ticket, sa'n mor am... Ys 10 munud fi'n credu fi o gymurodd e fi brynu fy nhocyn. pa mor gyffroes i chi, boes? Mor cyffroes, achos Ni 'di neud fel like ail gig ni lan yn Clwb Ifor Bach a i jyst weld e like packed out am y second album ni fydd e'n jyst amazing so ie rili cyffrous. O'n i'n gwrando ar bbc Introducing neithiwr achos ges i early night neithiwr a oedd Adam Walton yn chwarae Oren, ie? Yeah. A nath e ddisgrifio fel rhyw fath o early happy Mondays. A o'n i ffili helpu meddwl bod e'n teimlo fwy grunge i fi os fi'n onest gyda ti. Yw hwnna'n I fi ma' wedi blino a oren, it feels very sort of come as you are, never mind fath o beth o Nirvana, byddech chi'n gweud bod chi'n cymeryd rhyw fath o ysbrydoliaeth o fan'na neu ble chi'n cael eich ysbrydoliaeth os 'na? Yym sai'n credu ma'... sdim fel band specific, fi'n meddwl bo' ni'n bo' ni gyd yn gwrando i miwsig gwahanol a ni gyd mynd trwy phases o gwrando i miwsig gwahanol so m- fi meddwl bod e kind of like amalgamation o, o popeth. Yeah. Um, ond ie, yeah, dim fel specific bands neu albums byd i'n gweud sy'n bodoli. A o'n i siarad am Clwb Ifor Bach gyda, twa, dim byd yn ebyn Clwb Ifor Bach, mae'n rhan fenyw a hanner, ond chi chwarae, chi'n headline o Maes B, chi chwarae Glastonbury lenni, boys, mae hwnna'n ridiculous. Pa mor, pa mor gyffroes ych chi? Yeah, really excited. I think, yeah, ni ddim yn disgwyl e, so mae'n, yeah, really special. Yeah. I, I, I bet. Un cwestiwn ola, fi wedi holi hyn i'r pob, pob artist fi wedi cyfweld heddi. Tafwyl, be sy'n neud tafwyl yn wych, be sy'n neud tafwyl yn special, be byddwch chi'n gweud i ddenu fwy o pobl i tafwyl, beth yw'r rheswm chi'n performio? Credu bod y ffaith bod e am ddim, a mae ma pawb yn gallu dod, chi'n bod, yeah. mae ma, ma fe ddim yn, like, restrained i one group of people, mae pawb yn gallu dod, a obviously a location,